ichokwadi kupfuma hakuna navo regai timbonzwa kabhizinesi kaka kuti kakatanga sei kaifamba sei handisingazivi because robinson futi wanga akangofanana sezvaitawa futi kenneth chigodora aida iya fast back iyayi yekuti kana pakaregera kunyatsa kuita mari so anofunga ano, ano zvimwe zvekudini zvekudini zvekuita but pane zvimwe zvamamuchiri kutonda zvaimboita robson akatomboita katakishopu zvimwe maprotector izvi hazvitengesa izvozvo maprotector zvipi macondomu iwaya aimahodha kupi macondomu anga asingahodhi chaita manje ndechekuti pane painzi pa nditi tiri pa pasouthaton apa eh. pane panonzi what child what eh, pasiya wasa eh aisvika manje chitsotsi chaitamba manje aisvika manje obva ati obva ati because vanhu vakaitanga kupa vanhu vaya makondomu vanhu ve vemaningirikini vehealth vaya mm. vaitanga vaitageta mamusicians mm. pakutanga because kumamusicians ka ndokwaaionekwa vanhu saka iye aipiwa ari macard box card box riya rinenge richitoremakana kuti 50 kg riya undopa azi kutopa manje because ini ndaigara naye ndichitorarama pasi vevhedha iye achirarama nevana wake vana piritina but chris handei tindotora nhingirikini a ah, uko ndinenge ndichivaudza kuti ndiri ndiri kuvapa saka aisvika manje asi akazviita tosvika kuya kuya robuda zikadhi box rino iri uyo haiwa taxi kuenda pamachipisa pa paya paya e, tokwira bhazi nawo kuchitungwisa saka aizoti manje tasvika kuchitungwiza kuya kuya vati vematakishop vavapa zvimabox box box box box iyo ngotaura kuti pabox ne ndichida mari yakati pabox ne ndichida mari yakati pabox ne ndichida mari yakati saka taizoenda kundokollekta mari iya manje eh, vamwe vaipiwawo zvawo eh, taizotokollekta mari iya manje yaringona ah, yoita yakadaiyo ah, akuwana mari yerendi yechikafu takutodi takuteiwana kutengesa makondomi ah, saka mukuru wekuti mimi izvozvo ndo zvaizombomuita kuti amboita nungo dzokuenda kumagitari eh, ya izvozvo manje aitoona kuti zviri kutobhadhara eh, because ainyatsa kutema kuti kubva muna january kusvika munana june eh. e, izvi zvinombondiraramisa izvi tikasvika munana june muya muya kunozoya mari yezimu rayai mm. ende aiti mari yezimu rayai kauya ka asi ndaitengerwa hembe matrouse aida kuti ndingopfeka because in face yangu anomuona zvaakaita kuzvimba kwatakaitawo tisvibeiko iye ndo zvaanga akaita but iye anga akazoti nyanyei uh, aitoti ndo munin'ina wangu last born saka aindida zvimwe zvisingaiti aitogara akara eh, akandisa padhuze dhuze naye saka mamunana juni muyamuya andopuhwa mari dzekuzimura dziya dziya umbukavhira aibhadhara rendi zvekuti aigona kubhadhara kana kuti six months rendi yese yabhadharwa pano ndozomundopuwa yekuzimura ah, mari yekuzimura yaimbouya zve yobhadharwa mari yekuzimura rendi iyaiya chikafu chobva chadini chotengwa cho zvimwe zvisingakurumidzi kuora zvakadai fanika mafuta zvinana raisi because membe yacho yaida futi zvinonaka ka zvotengwa zvese izvo zviya yasara zonzi yafa nami ndakuchindokutengera iyi hembe Yeah. Ma, mazichi aya achiri kutanga kusvika mm, ah, takamapfeka vanhu vachibvunza kuti mapfeka mazviwana kupi iyo manje robson manje zvacho zvayaizoita manje ndezvekuti nenyaya dzekuti kunyora futi anga asingadi anga asingakwanisika aiti manje eh, ating, a, a, a, a, a, aiti mukadzi wacho wonyo- wonyora maiguru maipi wonyora zvavanenge vachida zvoenda kundodi zvondotengwa eh, inenge yasara manje inenge isingadi kuti mukadzi ati aone because maiguru vaingoda kuti eh, munhu wamunotengera mm, vatya chete ndibaba muneni chris ndi vamunotengera vamwe ava ah, vanozvionera saka aizovigawo yakati o oh, yaviga manje yaizobudisa yese manje zvonzi uri kuona mari yandadini yandaviga maiguru wako handivani saka ndiri kuda kuti nditengere chivanhu aikuitira imesi achinyora zvima one kuti one one kudaio achikubudisirai mesi yekuti munosheyana mari muri five munosheyana equal mari naiye wacho ichitaura kuti ya saka iwo yako iyi because paanenge achinyora kuti one apa anenge achiti kana kuti iri two dollars anoti two dollars one two dollars two dollars one kusvika svika paanenge achida ipapo ozosanganisa kuti ah, iyi ndeya christopher iyi ndeya john iyi ndeya daniel iyi ndeya deni mm. eh. dzanga dziri metsi dzakedzange dziri metsi dzake but kuti azive kuti kunyora kana kuti kudini anga asingagoni kozita rake anga asingagoni ndosaka manje zvaiitika manje ndosaka uyu john piri manje aitora advantage ipi iyoyo eh? yekuti john piri aipota achimboti haa ndakusiya bendi because john piri ndiye aisindosaina machekika Oh. Eh. Saka aimudyira mari. Aimudyira mari manje. Ndosaka maiona manje paimbonzi Black Eagles. mozonzwa panzi new black eagles ikanzika yakunzi new black eagles john uya anenge ambobva patsvagwa umwe leadman handiti muri kuona akanzwa kuti zvinenge zvaakupisa uku john uya wodzokera uya semunhu wavanenge vakakura naye vechiziva kuti ndiye aiva nemapapers ese ku kugrama vanongo vaingodii vaingomutambira vaingomutambira ndini muri kuona manje mm. eh, ndiwo manje vaiva nenyaya yacho mm-hmm. rekei timbonzwa pano kuti maiguru vandi kudiiwo nenyaya yebusiness zvakaitika aizvanisaze ndaingoona vauya nemabox emakondomu vachiti ndakunotengesa uyo vakabata chingwa nemuriwo ah, asi imimi imimi maimbobvunza kuti komaaoda kupi havaindiudza kuti tiri kupiwa hanzi tiri kupiwa mm. saka iwo kana vapiwa iwo voenda vonotengesawo nemari iri nani towana mari yemuriwo zvichitofamba zvichitofamba kureva kuti mamwe mabhokisi atombochengetwa mumba mm. mm. chokwadi saka imimi eh, maitadzirekawo kungoti imimi handiti muri kupiwa kunzi muende kunopa vanhu Ah, ndaisambozvifunga ini eh. ndaingotiwo kumhanya mhanya nekuwana kutsvaga tsvaga kwemunhu wechirume saka ha ah, ndaimbofunga kuvabvunza kuti nemhaka yei muchidaro asi vakatomborarama nazvo mm, zvekuti